Lexlusennan Deg taddart nnig n Lexlusennan, zedɣent twaculin n umɣid. Akken i d-yeḥḍer uḥeggan, tiɣeṭṭent ddzent abrid. Tameksat-nsent d mimezran d taqcict umurzi n lqid. Tefrawes am yemɣi n tefsut zeggaɣ tamigna n heggar. Taɣecit-s amzun d tasekkurt, amzur-is berrik am luber. mi tcennu tizlatin n tatut d aɛekkaz n Musa di Maṣer. Yiwen n wass deg Quranen deg taddart tella tmeɣra, asliluk d ihellilen seg usifuren d lmerqa, imezra n tẓadir d nes i d-necden lḥara. Ekker ihi a yelli n tasa tḥawt-itt tin i tt-id-yesɛan, ruḥ aɣ i ulebd n lfuḍa, urar kan akken i t-bdan. aql-ikem d tilemẓit tura medden am yeneccan abendir yesseḥma urar seksu i wezzeɛ deg yal tiɣmert aksum n uɛejmi d wakrar fkan ifadden i tezmert lɣiṭ aslan-as deg usammar lferḥ yessecḍeḥ tamɣart tameksa-tt teqqim gar tullas abeḥri yedhen amzur-is am ubeḥnuq n umeɣnas yettṛefṛuf yezdi lqedd-is deg tqaɛet thuzz ammas acḥal yusemen deffir-is ayyur deg yigenni d iluɣ tiziri d tislit-is iḍ yessawal s usuɣ tayri tessefsay ager-is argaz irekb-it ɣurɣu tafekka n tmeṭṭut d aman-is Yefres di tebḥirt lqareẓ akken s teqḍayt tɛedda. Asli tt-iwala weḥd-s tezhi iman-is di lexla. Yebɣa ad isewweq yid-s am akken tella d sselɛa. Mi mezran akken kan teẓra-t, taɣect-is terked, tessusem. Iger-d aquddim ɣer zdat am tgersa ikerzen atlem. S wallen n tmegḥelt tluɛa-t tamuɣli-s d tarṣaṣt n lhem. Winna awal ɣur-s d arkti akken yebɣu imsel-it. Aman yerra-t Nda yefki yal aɛewqis yessen yefsi-t, tameksa d telḥamu terwi tsers abeckiḍ n twaɣit. Gar unebdu d nnisan ɛeddan acḥal d aggur, kerzen lexlus nnan zerriɛa teẓẓa s umur, llan ibawen d ujilban yal aṛemman d ubakuṛ. Taqcict tettwali ilemẓi, ilemẓi irked fad-is, glalzen deg tili n teẓgi idlan s uẓeṭṭa n tissist. akken i d-yeṭṭerḍeq yemɣi mi mezran iɛemren lǧuf-is. Win akken kan yesla, tekcem-it tergagi ay tsul, D acu xedmeɣ a lbeɣs-a, amek a m-yuɣaleɣ d aɣyul? Ilaq ad d-fefeɣ ssebba ad ǧǧeɣ adruɛ-iw mellul. Tedduɣ s tmeksat n wemɣi, d akken i d-yekcem s maḍu. Taɛebbuḍt-is teflali-d ilemẓi yerwel deg umalu, teḍla tacmat tettmeǧǧid amezwir-is yessexreb-it waḍu. Tesɛa-d aqcic d aɣrib yezdeɣ yid-s di lexla. Tugi-t taddart d arbib, netta ur yednib ur yeɛṣa, imezran-it d yedliten, ccib tenza tɛeṭṭert-is di tmura. Mmi-s aɣrib akken yimɣur yeggul ad d-irettaṛ, cciyita n lmusa tiɣur d netta i d azamul n cceṛ. Yeffeɣ adrar deg leɛcuṛ, yesseqsa ilemẓi amɣaṛ. Tamurt tettak-it i tmurt, yekcem tiɣremt mussnawen deg uɛeqquc d taneẓbaɣurt, imezdaɣ-is znuzuyen aɣrib deg yinig yemmut ilaq ad yečč ad igen. Yesseqsa kra n win yeẓra ma ssnen flan n flan, maca win yesseqsa yesḥassef ur yessin amdan, yekker yebda lxedma d abennay ɣer yiwen ukelman. Akken yessalay aɣalad tɛeddel teqcict d timxerreqt, Ɣyuz lɣurs ad tiḥad akken tiɣli s teqfact. Ilemẓi deg tudert d anelmad, tilemẓit tetthejji taktabt. Tenṭeḍit am tiṭḍa deg uglim, anda yekka tekka-yas. Nettat testaf war xeddim, netta yeddemmir iḍ d wass. Tayri temɣi ula d irem, imi s wig uɣrib iɛreq-as. Taqcict ɛzizet meɛzuzet, baba-s d anesbaɣur. ayen i d-tenna ad teɣlet werǧin xerben lumuṛ ɣef zzwaǧ akken tḥawet yebleɛ yiles-is d amuddur. A yelli amek ara taɣeḍ kemm ur t-yessinen ara, argaz d ilemẓi yesseḍ, ɣur-m ad kem-iɣur a nniya, ma yebɣa ad d-yerz ad t-neɛreḍ ad nwali meqqar amek iga. Arwaḥ, arwaḥ a Lɛamṛ-iw yebɣa a k-iwali baba. Hedreɣ-as ɣef zzwaǧ-iw d nečč i d aqerru n tɣerma. Ẓriɣ ad as-tiniḍ Diviw yeǧǧa ufellaḥ i ccetla. Aɣrib yerza s axxam n win ad yuɣalen d aḍeggal. Imi-s am akken yuẓam yekkaw iɛreq-as wawal. Iles a t-mlel am meḥmam yerkeb tagmert ur yuklal. Lɛeslamak ɣur-neɣ ay argaz a win yebɣan yelli. Kecm-d ahat yenɣa-k laẓ yerna abrid ɣezzif yuli, ass-a d ass ameggaz ansuf ɣur-s akerɣal dagi. Iwet taqaɛet ifassen teɣli-d tgella d tiram, iqeddacen am imegren yexleḍ ccna d uẓawan, ilemẓ uɣalen-t-id idammen i yiles-is yekkes-as aleggam. D acu i k-id-yewwin ɣur-neɣ? Ini-d d acu tettnadiḍ? Nekk ayen zemreɣ ad ak-ɛiwneɣ, ini-d kan ayen tebɣiḍ. Leǧyub-ik s Lwiza At Nɛemṛa terseḍ ɣef wul-iw teẓriḍ. Aɣrib yebda awal yefsi tamemmust n lbaḍna-s. Nekk luleɣ-d di ciwal yemma texdem afernas. Gulleɣ ad yečč uzzal win i d-yesɛan di lǧerra-s. Teɣli-d tsusmi deg ugraw agris tegguni-t tmes. Ɣer tcut yeɣli uballaw yekrez wenyir yekrez. Tenza talwit s wuraw yekcem rekkus iɣes. Atan baba-k ay aɣrib i teɣremt yuɣal d aqerru. Attan weltma-k ay aɣrib tebɣa-k d tislit tettraǧu. Enɣ-iten tura ay aɣrib. aɣ s yidammen-nsen n luḍu. Ass-a deg lexlus-nnan tella tɛejlet d temqebert, ɣazen din rebɛa iskuwan ssnen deg yiwet n tɣerɣert, abeḥri yesnezway imɣan, tiɣeṭṭen ksant tiɣzert.